Embiara etana gosaria gento kia monto, eh, gose tana koiba kende kia monto, gose tana goita monto, eh. Goikera rende buna yaikerete iga na omwana otokire ase atogete, buna nere omoito. Inche nabo nkumete inaa mbomaene ki babwate nere oitete omwana, bakamoita, eh.
Seegi naende iga tanya kondwania, seegi iga atanya korwana, iga aranywe amarwa aye iga abwate ore tu ore tu ore iga abwe mwaye emate, airane arare. Inki oroche gekogera ba- bakomo- bakomokagera? Bono okorora oko kwaye, bono omanyete monto okonywa enyasore yaye na amarwa, nabo erakobere egasi enkong'u. Nakomokagera Naende omwene. na famiri nero na tobwati, egasi nero nabo egokobera enkong'u.
Mwanche omorigereria karibu sana naende buna nakoriereire ang'e nkochande ase enka eye iga eh, ya bo omongwano iga obete gako eh, gagoitwa na mob justice ase eh, ase aye iga nyakongo nao tore nao tore na ng'ina chinsa echi iga chia bono iga nere arakwane naintwe igoro ya omwana oye naboigo igoro ya egekorekano eki kiabete gegokorekana ase ensemo echi iga. Karibu sana omong'ina ng'aki okorokwa?

Inki ndagotebie bono ntamanyeti? Yaani omwana obo buna omwana obo are Eh, gocha gocha mpaka bono iga buna ah, yaigete koba iga omwana oyo obo omwana ki oyo inki mbiare tana gosari gento kia monto? Mm, Eh, gose tana koiba kende kia monto? mm. Gose tana goita monto? Eh. Goikera rende buna yaikerete iga na omwana otokire ase atogete, buna nere omoika, eh. Naende tarenge oo ng'ara arenge erio, abwo bono ase agateba erina omwana otokire nyomba oria osirete na naye omoitete, akoboa rende tacha.
Oo rituko omwana agotoka iga iga, gose agosira momura ogo tarenge aa. Ekero erio agotoka taiyo.
Aah ng'ina nyagosira ngotebeka nango ngo- ngoteba are ng'a nakurete, akamorora akaba buna ngotama are. Ekero agokura na omwana oye osibire, tarenge oo.
Igo amang'ana aya agokwana naye oborimo. Tarenge oo arenge aa aria ase aa, ase bakare kogenda basiba egento ekio bagosiba gochia gosobeka eki.
Bono goikera igaa, ekero bagoita omwana ogo aye buna ng'ina, ebirengo ebio biabo mbiribwo? Gose inche nabo nkumete inaa mbomaye naki babwate nere oitete omwana, bakamoita.
Goikera iga naye bono Justice orariri.
Bono rende bataroche ekero akomoita onde ataroche, bono inche nimanye.
Eh. Omanyete nabo ekoba nebirengererio bi'omoibori, bono buna aye, naye nobwate ebirengererio biago ase eng'encho ebinto bie mbisa riria, enyomba nesambire, ebirengererio biago bono buna omoibori, buna omonyene enki eye iga, omogaka ogo taiyo bono naye oro, ng'aki aye ebirengererio biago binto. Bono nabo nkumeti.
Ntaroche oyo omoitete, nimanyete oyo omoitete, teti na etumia yamoitete, eh. Inche ntebe naye kwamoaka naye gwaita omwana onde kwaroche iga na iga, eh. Ng'a bono ngochia koboria, nindoche oyio ndaborie oroche.

agatiga abana baye babere. Omwana omoiseke inche mobwate omoke iga ore isiko, na omonene iga amenyete ng'ina kore. Eh, bono enyomba eye nabo eteneine aria, egere rende omwana oyio okoba omonto omonene okoreta mwaye asoeni. Ng'ina ng'ina abana abwo iga agendete agatiga omwana omoke bw'emiaka ebere. Omwana oyio namorendire bakoikire saha.
Ekero kwaigwete ng'a omwana oyo iga onya gosira obeire gagosira okobeire gakorigigwa otokire ororo ng'aki kwaya chingire chiria ase ase omochie oo. Gotenena nabo nakumeti na bono oyo yaitwa, igo mbaroche nere oitete omwana oye. Igo rende ki tata naye nare gokora. Bamura bande bamwabo abakwete bata oyo bono rero okwete noyo o gatano, mbaiyo.
Mbaiyo. Igo eri bono bagosaria ebinto ebi bie biomochie oyo, nigo bagokwana chinsa echi, nabo kwarenge? Ee narenge, natenene nabo esieria.
Nabo oroche buna bagosaria? Ee. Inki bakoelesa chingaki echi? Ekero togokenya tokorora pi.
Togokenya ebinto tokore pi, ne chibando tokorabia pi tobeke inse. Eh.
Omwana obo onya go- gotwara bitisho binde bionsi gochia ase enka eyio. Yaya,
ekero twaterenete iga, omwana oyio nabo tore nabo aro buya anti bwaki, abo- akamwana gakondora baba mbuya eh, mbuya igo. Eh, nonye nkorwa ase omoibori oye omong'ina oria buna mwamorora are iga, intwe ntwana koamanya.
Bono andika ande ase ebirengererio biao nabo oroche ng'a omwana ogo tako- takoreti bo. Inche tinkomanya,
eh, gekogera intwe arenge nere. Ase amenyete akorara, nere omanyete mbuya ekoira. Ase agotara, ntori amo, eh, ntore amo bono buna gochia abwo esachete konywa narengeo, eh, tinkomanya. nenyarekane enchera bagoteba ng'a ase eng'encho y'okomorigereria buna are, buna abegete chituki bakamodoubt koba nomonto okorete egento eke atakoreti. Bono chituki echi nere bieka ase abamura obwate chituki, aye nkwana korora abamura bande babwate chinyencho echi, iga ekero obwate etuki eyio igo ore ekebago, etuki egokora ekebago. Onya goturubania onde ekero arire ebinto biaye, gose are ase enka eye. Amarwa gose ne ekagwaita omonto kanyure, eh rende naende mambia kwanyora mbuya. Nonya gochega chia, gochegia abanto bande.
Korwania onde. Yaya. Obotiiri gwaye bwa amarwa. Tana goaka monto.
Igo aye buna ng'ini ase embwa yaye. Inche nkomorugera. Atanyometi, chiombe echio komwarora abwo nere okorisia, nere okorema. Nabo nkomoroseria endagera orie. Echae mwatiira, rituko ere noo atorete agapima akamenya konyesiba egento kiaye.
Egideoni ere naroche esiteshoni ere tiyabwati kobateba ng'a nabwate omoruki ng'a rakini akaenda ng'a na nai naagete omwana oyio ng'a mokabuga ne rigumba rakini mogachia konyora ng'a nere omoagete. Kare bosa emiaka, intwe ntwanyorete nere omoagete, na abanyagetari batebete na etari rigumba, igo okoroa gaakire, eh.
Igo tari ere omoagete.
Naroche, eh, ere nakanete, eh.
Naki bono mwabangire buna efamiri ase aya iga ase eng'encho naye bono nobwate omwana obo okare enkende, goikera iga nki mwa ebirengereri bie bi'omochie oyo mbire bi?
Tintorabanga kende, gekorera ndero baikaranse bateba nomwana oria araenigwe. Twamanya gocha kobanga aye oyo. Bono ase oyo okorigereretie bono so far buna ng'ina ah, omomura oyo oyo okageire because so far ab- abamokagerete nki oratebie abanto baria bakorigereretie ase bagotegererete chingaki echi iga igoro ya ogoitwa kwa omwana obo
Inche goteba ngoteba ng'aki. Nyasae ande ndambwatisie, omogano bw'omwana oyo oere, oyonde bwensi oranche gonkonya, ankonye.
Ng'o ng'a ng'o obwate abana bande bago mbasirete, nabo ng'aki omanyete ase omochie oo? Omogaka Omanyete? naro? Eh, omogaka?
Mm. Oyio oraire aa. Mm. Esira tisa.
Na abana bande?
Naro oo.
Nere marogo abache, nere mangi ache. Karibu sana totebe ng'a amarieta ang'aki okorokwa. Erieta riane Jared Mukaya, iga ano nkaigwa isoma eche nkaa. Yes.
Karibu sana Jared ase screen. Totebe ng'a naye ng'aki ng'ai konyore ng'aki kwamanyete amang'ana aye iga ekero naigure mbono gwache. Bono naye ninche nabo nkumeti amang'ana aya, kobwatekana nesimi naakerwa, ngaakerwa esimi na omwana nare osirire koka, omonto oywo ng'akerete naende na aunty oyo Marisela, omong'ina oyio kwaroro abwo. Toigwerango ase omwana nare osirete gochirora abwo, konya gotangaswa gose orairwe oraigwe nonye ngochia oo.
Bw'orabu ng'a iga ninde ensemo ya morero, nabo ngotora echa yaye, nabo menyete amatuko amange. Bono esimi engaki eyio nomokungu onyebwate, rakini agantebi nomonto nare bwakire esimi, okorwa kumarisera, ogoteba ng'a buna omwana. Bono ekero togochia kobwati buuya ngacha ngaaka, ngacha koigwa nane omwana, omwana noyooo. noyobwiri osirete, eri intwe aramanyekane ng'a omwana oyo gakwete gose barobwo amamanyete ng'a omonto oibi, omonto oibire. Ingirete rituko ria chumatatu, ngocha goakerwa esimi naye omwana obwiri eh, otokire mwago gakwete, nyomba eria mwaro esime mwatebi mwane. Iga iga ase Abwo ase omwana oyio atogete. Mwana ase mwana mwana mother mother. Eeh bono. Eeh notokire ororo nyomba, ngakumina ki naki omwana oyio agochia gotoka nyomba, gakwete omonto oyio naki ang'usete ekeburi keria enyomba eria nanyebungete lakini timanyete ekeburi ekio naki kiachete kekaba bono gekong'uswa.

Kobaboria, Taiyo onka abwo? Aye mosobeti moino akare konywa amaru. Bono korwa mosobeti abwo, ngakira rende, naki rende are gotoka ng'a nere oitete omwana oyo. Nkae ngaka esabu yane ime naki, buna oitete omwana oyo, tare kobogori rende naira nonye gochi rinani riroche maate emete, abekoo, naki akobeka nyomba ang'aa, enyomba ime omonto, naira nonye gochia esabu eywo maate rende, korende. Mochie oyo totanya kwomana na bamura aba, naki agochia goita omwana? Oyio nebiane nkoirengereria omotume. Bono rituko eri rinde riagocha goitwa, ningocha goakerwa esemina saa mbiri ya maambia naki momura omino oito erwe rioka. Atarachia goitwa igo nkwaetwe information mapema egoteba ng'a batebire nere. Ee, naitwete Ngomwakerete abanto. sinye. Eh?
Ngomo- Ngwatanete gokamba nere. Tabwati sinye, Mm. tabwati sinye. Gwatanete goaka simu yaye nkaa koboria nonye nomong'ina Omong'ina gose. natemete goaka esimu yaye nkanyora esimu yaye nebwate eshida. Mm. Bono abarende bantebete igo ngakora ki? Ekero mambia yaye bono, simu ya omong'ina noroche nebwate eshida, nari ngocha koigwa mambia yaye naki oite iruriogo, oite irurioga. Mm. ng'a nabwatete rende igoro, ngacha ng'oora korwa Nairobi, nkang'ea botuko okona bwamuramurire saa kumi na mbili iga, nacha na egari ya botuko bono maambia na bwaki iga, saa mbili yanyora. Igo bono timanyeti kende gionsi na inche bono onde omogeni, nkumeti mh, nabo onde igo timbwati ande. So far buna gwachire iga, gwatemerete mbe gokwana na onde iga iga. Nachire kere gese na onde moino aa. Narachiire omogina aa gabwo esiba amatanga ayio arenge agwo kera ase notwekana Tarisi mwarenge, twanya kobanga rende igoro y'ekenyoro gocha gocha. Bono nagani rende naye bande buna ngochi marogoba, nonye ng'ina omwana ntwakwanani nere aria, rakini rende ondore orera bobe namotebia yaya abageni mbaraerio, erio omoga oyosubao nyarenge aria, namotebia yaya ti- kira takorera mono. ong'erese amarogoba ninki kekorete ki, ninki kere chinsa, na narwo aro rende nacha gocha iga, igo bono gento nkere twagambeire na bange gochia ime moono, iga okonyora narure iga iga ng'ende nyitore, nkembe chikoreng'ana nonye saa moja iga ntoke egari ekebanda, tonya kogamba inyugu naki emeroberi. Naki yarenge, kera omonto ang'ere ase erio aye, kera omonto ang'ere ase erio aye, nyi manye naki ng'ai rende ege eikerete. Okay.
Naki omanyete momura omino aye. Ebrother yane, ebrother yane engete nabo omoroche iga iga, nabo akonya koremesi koremera omong'ina iga iga kwaye nabwate iga iga okomboyie. onya koragera iga abwo, noroche abanto aba bagosiba amarwaro, kera omonto ne egasi yaye agokora. Nabo moroche ne erasita yaye motwabu nonye naroche nonye na abange Nairobi aria, abange mbabegete chirasita echio.
Naro baroche, ee obi buna omwana omoke, omwana omoke asinde ase atambe sana. Bono rende inche nabo moroche nabo moroche iga rende. Matuko amange timenyeti iga iga, nabo moroche iga. Chimbo chiaye ekero ching'we, ne chi- ogokina kwaye gocha. Nabo abwate akamoyo akabe iga nonye namorerete, na okonya koimincha mincha igo rende nabo oramotebie kende aiminche iga abwo agende. Lakini tari monto Lakini wanchete esegi. atanyweti marwa aria mbuya are. Nanchete chisegi, nini. Esegi naende iga tanya kondwania, esegi iga atanya korwana, Iga aranywe amarwa aye iga abwate ore atwo ore atwo ore iga abwe mwaye maate, airane are are. Inki oroche gekogera ba- bakomo bakomokagera? Bono okorora oko kwaye, bono omanyete monto okonywa enyasore yaye na amarwa, nabo erakobere egasi enkong'u. Na komokagera omanyete- Naende na famiri nero na tobwati egasi nero nabo egokobera enkong'u. orooche nonye mbono naki nare koboria mamana, omosubati oria buna atachiete gotara enyomba eye maate, are kobera mwaye onde atamosereti, ntangosakari enyomba eye ya abana aba eyachete gosambwa, na omonto baria banchete na. Okanchete komenya nomogaaka oye, omorageri monto atatageti egasi eye, rakini ekero gwakurengete, omokungu akoirana goe gochandeka osinyi kobwate obokombe. Igo bono nabo ere igo. Bono mwago na omwana atogete ime, so far, bono Natogete naki aye. orengereretie. Aria bono, aria bono na narigereretie. Naroche bono amatango aya akoera ntagore enyomba eye, eh, nigo nkonyetagora, bono ntagete konyetagora korwa aria bono. Abagusii mbagotegererete na abande mbakorigerereti bono buna aye momura omwao omogo Zakaria, eki orabatebie, erio tokore korwa ase aye. Eyarenge buya tokore omogano iga aria ntokora iga iga, ase eng'encho naria abanto baratake koigwa chinsemo chionsi.
Bono gete inche ngoteba ng'a. ogosira kw'omomura oyominto buna asirete. Eyio bono nemeroberi ya mwanyabanto nabo abangete naki mbamokore, mbamokore na tabwate ki, koringana inche emanyete ase richiko na omonto ekero kwamonyorire, na egento keria kebwate expert. Nari ogwenerete mokore egento eke, nonya na eserekari tori korora ekobwate omonto yabwata yaraire ime, yamanya gokora ki? Omonto omaya gocha gokumerwa mh, eh.
Bono natakeire koegwa ribaga aiyerese. Aerese gocha gocha gocha, bono naende bono egento kende bono togokumi naende ngokumi na eke, bono oroche bagocha kogechera baka omong'ina onde amatoke isiko, omong'ina oyo atakamenyeti omwana oria naki akare. insa chinde buna okorete egento ekio omong'ina oche nkomanya are ng'o? Eh.
Tokoeresa mama omino Omong'ina noboa. oyo buna okei buna omwana oyio ba oche oirete gochia mata abwo, omong'ina oyo inche koni are ng'o? Gose onye ore oragere mapema gose oire orarie, Mm. tokomanya egento kiaenderete. Totaeti totebe naye onye nomuya oyo nomobe. Bono ense emeroberio y'aba bakorete ebi, eye omwana oria naitire, abaibori inyana b'omwana oria mbaigwete bobe, na oyo omong'ina oyo omwana oyo yaitire, nere naigwete bobe. Bono abanto aba Nyasae bweka omanyete naki, naki abana naki omomura oyo akwete, naki omwana oyo aa ang'entire. Inche nabo mbwate are iga.
Igaa tobae eng'ora. Naboigo Nyasae anche mokore ring'ana eri buya, nabo torache koirana gaiga ekero kera egento kiarire tomanye ng'a ng'aki esituesheni yabeire. Naye totebie ango ng'a ng'aki ore gocha ase enka eye. Eye nekasine yane. Bono ogosira kwaye buna gwasirete intwe tokomanya ng'a inki kiare otatiga rende toratebe onye mobwate obokonyi gekorera oroche emebere ebere ase omochie oyomo na amang'ana amakong'u. Onye gaki onde obwate rigianda riogokonya nabo toganeti gaki basoyie omogoka ekiagera omonto nyasaye namotongete bono na saitani onye kagosoa ororo onye tokomanya esaitani eye akorete aya rende nare koba kagotugutu bono nyasaye ache gocha achie ekesi ekorera intwe ntobwati kobua ekiagera oboremeru mbore iga iga oroche nchusie omogaka oyo asirete Naende oroche ebinto mbisaregete, bono ekero ebinto ebi bisaregete iga, twaganire rende ng'a onde obwate enkoro ye eriyanda, egeko ere oyokwete ere tamanyeti kende, aba bare moyo nabwo tokorete ki? Nabwo bachandegete tochandegete. Kana rende onde obwate enkoro y'amaabera anyare koba gagotokonya, tonyare koba tokorobereria emebere eyio enyare koba kegotugutu ase amasikani, tokorentwe ensemo yaito, okwo nakwo ogosaba gwaito. Ayande totigere Nyasae. Ayande totigere Nyasae. Mbuya mono. Mbuya mono. Alright, ah, mwanche mo rigere nabo igo motigari tiga tokore korwa chinsemo echi chia Nyakongo, ye gotoka ime ya Gesima ward, constituency eye iga nki intwe tomasaba.